Helo, swn i'n licio diolch i chi Bryn am ymuno ni heddiw yma, criw bach anedd ni da ni'n beth beth yn Fangor. A dyn sy'n hogiau'n licio gofyn chydig o gwestiynau os da chi'n hapus. Croeso tad, edrych ymlaen. A ydych chi'n sgrifennu eich ganeuon eich hun? Faint o hir endach wedi bod yn canu? Um, do, dwi wedi bod yn trio sgwennu caneuon yn hun nes y cychwyn cynta, a nes i ddechrau canu o ran canu pop a rock, lle um, yeah. 1976, yeah. bell, bell yn ôl, efo band o'r enw Crispas. Nathon ni fynd i Steddfod Aberteifi, criw o ffrindiau fo ni, ac rhyw brown du merchar dwi'n meddwl oedd hi, ond nawr ffyrynau wedi cael eu gadael ar y llwyfan, a nath rei o'r hogia jyst mynd i fyny a dechrau chwarae, a nes i jyst codi fyny a mynd i fyny a dechrau neud geiriau i fyny, jyst wedi cyneuon blues a bethau felly. A wedyn, rhyw chydig ar ôl y steddfod, ges i bosgard gyn Ithel Jones o Llanrwst yn dweud, ti ffansi joinio ni mewn band, ti eisiau bod yn ganwr i ni? A felly nes i ddechrau canu efo Chris Bass yn 1976. Ie. Yeah. Ydach chi wedi bod ar y trên i afalan cwestiwn P nain ydi hon? Wel mi oedd y trên i afon wen yn pasio o flaen tai ni. Ges i yng ngenian magu yn Llanllyfni ac oedden ni'n byw mewn stad o dai cyngor, deuddag ty oedd na mewn rhes fel ac oedden ni'n gwynebu lawr am am y môr am Aberdesach a Dinas Dinlla ffordd na. Ond rhwngthon ni a'r môr mi oedd na lein trên o Gaernarfon i Pwllheli, a wedyn wrth gwrs o' 'na stesion yn Pengroes adeg ynny. Wedyn be' oddan ni'n neud fel hogia, ma' siŵr 'sa chi'm yn cofio hyn, oddan ni'n mynd efo dima, t'mod coin o'r yy dima, hannar ceiniog o dima, ac oddan ni roid o ar y trac, ac oddan ni'n cuddiad wedyn a disgwl i'r trên basio, wedyn oddan ni'n mynd yn ôl yna, ac o'dd y ddima wedi ca'l 'u gwasgu fel 'a, ac o'dd 'i'n edrach 'tha ceiniog, a wedyn oddan ni'n mynd i siop Halfwyn Morris ac oddan ni'n prynu da-da, ac oddan ni'n ca'l gwerth ceiniog o da-da yn lle gwerth gwerth dima. Aha. Felly yy do, es i ar y y trên i Afon Wen, ond yym do' 'na ddim hogan, jyst yn neud y stori yna i fyny nesh i 'lly. Beth ydi eich hoff gân i berfformio? Yym, mae o'n amrywio i ddweud y gwir fel arfer, mae o'r stwff ti newydd sgwennu ddwytha lly, t'mod y sgw- stwff mwya diweddara. Ond yym ia d- dal yn hoff iawn o ganu Abacus, honno'n dod tua diwedd y set fel arfer, a'r yym Bardd o Montreal hefyd, ma' honno'n dipyn o gân. Sut y dechreuoch canu a pham? Wel, oedden ni'n deulu cerddorol, oedd mam a nhad yn canu mewn cora, ac o'n i a'n chwiorydd yn canu yn capel a falle. Oherwydd bod y tri yn yn ni'n agos at yn gilydd o ran oed, oedden ni'n canu yn capel, ond oedd mam yn ddynas capel a dad yn reglws, felly oedden ni'n cael y canu yn cyngerddau'n capel a canu yn cyngerddau yn yr eglwys. Felly, um, Roeddwn i'n canu o oed ifanc iawn, a wedyn o'n i'n aelod hefyd o barti cerdd dant oedd yn Llanllymni ar y pryd, gyn Mister Glyn Owen, prifathro ysgol gynradd, a nathon ni ennill sawl gwaith yn y Steddfod yr Urdd ac yn Steddfod Genedlaethol. Wedyn oedden ni'n mynd rownd wedyn y wlad yn neud cyngerdda yn canu cerdd dant 'lly, ac yym 'thwn ni'n neud hynny am rai blynyddoedd. Felly yym ie, 'di canu erioed. yn steddfodau, o'n i'n canu caneuon gwerin, steddfod Llanllefni, steddfod Groeslon, um, steddfod Nasareth, a wedyn um, trwy stopio canu am spel pan o'n i'n teenager, a wedyn ail ddechrau wedyn uh, efo, efo Christmas. Be ydy eich hoff pryd o fwyd? Yy dwi'n hoff iawn o fwyd, i ddeud y gwir. Dwi 'di bod yn rhedeg caffi bach efo'r wraig yn ddiweddar yn Pen Pen Llŷn. Yym felly ia dwi dwi'n licio coginio a dwi'n hoff hoff iawn o o fita. Yy pysgod dwi dwi'n licio pysgod dwi yym oeddwn i'n bita lot o gig ond dwi'n trio bita llai o gig a felly yym unrhyw fath o bysgodyn um, Draenog y Môr, Sea Bass, lli, neu, neu macrall, rhain hoff iawn o facrall. Um, Ie, yeah, rhywbeth ei gwir, mi rita i rhywbeth. Ydych chi yn nerfus cyn perfformiad? Wel, yr yfad iawn, dwi'n mynd yn fwy a fwy nerfus fel dwi'n mynd yn hun ers talwm, a ddim llawer ots gen i. Ac hefyd, oedden ni'n tueddu i yfad dipyn bach gormod, cyn canu ers talwm efo Christmas a Sobin. Ond mae gennym ni rheol efo Bryn Fôn a Ban, sy'n neb yn cael yfad cyn neu gig. Achos ydy pobl yn talu pres da i ddod i dy weld di. Beth dwytha maen nhw eisiau di gweld pobl di meddwi a, a'r llwyfan. Felly, um, ie, fel dwi'n dweud, fel mynd yn hun, mae yna fwy o bwysau na chdi performio a mae pobl yn disgwyl i chdi fod yn dda. Felly, do, dwi, dwi wedi dechrau mynd reit nerfus yn ddiweddar. A wnaethoch fwynhau chwarae rhan Tegwyn yn Cwmormid Field? Do, yn sicr. Oedd o'n gyfnod hapus iawn. Gathon ni lot fawr o hwyl, fel sa chi'n meddwl. Um, Gathon ni'n meddwl ar y dechrau wrth wneud o, bysa fo'n mynd yn fath mor boblogaidd. Ac wrth gwrs, mae pobl yn, yn dal i sôn amdano fo heddiw, hyd nod, er bod wedi i stopio. Um, ia, lot o hwyl. Um, Tywed, ar uh, rhan perffaith um, o ran, twod, o'n i na fel straight man mewn ffordd a gadael y jokes i, i Wally a Picton a George. Um, felly, ia, mwynhau yn fawr. Beth ydy eich hoff ffordd o ymlacio? Um, dwi'n licio cerdded, cerdded mynyddoedd, cerdded llwybr yr arfordir, y Gymraeg, ac hefyd um, dwi'n chwarae dipyn o golf Felly yym ia wnaeth fy modd, dwi'n aelod yn Nefryn ac yn Gaernarfon ac yy fy i'n mwynhau mynd o un lle i'r llall yn chwarae golff. Dwi wedi licio bod allan yn rhyw. Diolch yn fawr iawn am gael cyfrannu, gobeithio... Yym... Diolch am i chi ffindio o amser i i mi heddiw yn eich amserlen prysur chi Bryn. Croeso tad. A dwi falch bod chi wedi gallu dod yma i Pontio i weld y set yma yn, yn Noson Lawen a gweld sut mae pethau'n gweithio tu ôl i'r llenni. Fel da chi'n gweld, da ni yma trwy dydd yn ymarfer. Fydd y gynulleidfa ddim yn cyrraedd tan saith heno a fydden nhw'n meddwl bod bob dim jyst yn digwydd fel la. Ond fel da chi'n gweld, mae yna lot o waith paratoi um, a dweud y gwir, mae gennym ni lot o waith dysgu leint ar gyfer heno, achos dwi'n cyflwyno'r peth ac yn canu hefyd. Felly, um, ond dwi'n falch o wneud oherwydd mae'n rhaglen arbennig i gofio am ffrind mawr i Alun Spartan Hughes. Felly, byddwn ni'n canu strydoedd Aberstawlwn a dawnsio ar y dibyn heno efo'r band.